How long will I love you? bung nghana bawng kawna a pi min hmuhpui a duh vang a lo ni a, nang bak han sawm tur ka hre lo a ni, a chhan chu nang hi chu i hmel atang pawh hian i fel a ni tih a hriat theih nghal mai si a, ka pi lawmna siam sak ka duh si a, a tih chuan. La hrethiam chiah lo hian engvangin maw kei nena hmuh dun kher chu midang sawm tur pawh i nei teuh awm si a, kei phei chu min hre dawn hauh si lo ka ti ve thung a. Ka sawi tawh kha nang chu i hmel atang pawhin i fel tih a hriat a. Ka thian hmeichhe dang te chu ka pi in min sawi sel sak ziah. A hmuh hun chiah a, a hmel awm dan ka hmu chak tawh teh a nia te chu a la ti deuh deuh a. A pi chu a tan a pawimawh viau a ni ngei ang chu. Chutah ka kawm che hi ka van nei ngawt mai, ka han ngaihtuah chhuak chat thei bawk che a nia. Ka pi chuan hmeichhe fel hi min duhpui thin a, a duh loh zawng hi chu amah hmu tur pawh hian ka hruai nawn tawh ngai lo. Mahse nang chu a duh chi tak i ni tih ka hria a ni. Lungngai miah suh, a ti leh a. Mit khap lo chuan ka en phei reng phawt a, chutah, Min hrilh hmasa ni la chuan ka zui miah lo ang che, i va sual tak, ka ti chhuak ta ringawt a. Pi hmu tura kal ve ringawt chu ka duh hleinem. A thian pawh ni mah ila, a pi rilrim pui loh thian ka lo ni thut thei si a, ka tan a zahthlak dawn em asin. Hrisa ni ila chuan ka kal tawp lo ang. Michael-a chu ka ngei ri deuh thut thut a. Ka hria lawm, chuvangin ka hrilh lawk duh lo che nih kha. Te chu a la ti deuh deuh a, a nui hmel chu ka en a, a nui hmel ka ngei ber tum a la ni ngei ang. Hawisawn nghat pah chuan. I sual e a, ka ti nghat a, a nui chhuak hawk hawk a. Khatin awm suh ka pi chu a fel lutuk, a duh lo dawn lo che tih ka hria lawm. Min suiselna lak atanga min chhanhim theitu tur chu nangmah chauh hi i ni. I awm pangngai tawp khan awm rawh, rilru tihah a ngai lo, i tha tawk a ni. A tih leh chuan lei si fe in ka chhuah khum ta ringawt a. Hmai ka la pi teh reuh chu ka huphurh ang ai in a lo fel reuh a, sam tuak var vo ni in a ngo reuh sia, sap pitar a ang reuh tawp, min han en ngun khawp mai a. Ka lai lek lek a ni. Mahse, min chibaiin a titi ta seuh seuh a, hmuh pawh huphurh tehlul nen a bula awm nuam ka ti ta phian mai. Album hlai zet mai chu min en puiin hmai ka la tet lai thlalak hi min kawh hmu a. Aa hmai bal seuh mai leh a tap par lai thlalak han hmuh chuan a nuih loh theih loh. Hmai ka la lah chu kan piah deuha ding chunga a kekawr ip te zen ut chung chuan. Ka pi kha ka dah bo tawh teh a zahthlak a hmel a chhi si. Ner nung chung chuan a lo ti a. A pi erawh chuan, Chhe lo ve, heng hun lai hi a ngaihawm em asin, tunah hi chuan in puitling vek tawh a. Heng hun lai ang hian ngaih pawh min ngai tawh lo va, hmuh pawh kan inhmuh khat tawh em hi, a lo ti thung a. Chutah, in ril a ṭam em? Lo thleng tur lo thleng leh phawt se kan ei ho dawn nia aw, a ti leh a. Tû tak lo thleng tur awm ni maw? Thlalak inah ka keu dan dan lai chuan, Ka pi, kan lo thleng e, kan tlai lo tiraw? tih ri chu ka hria a. Mak ti deuh hian ka hawi chhuak nghal vat a, Damon-a leh nula pakhat sam buang deuh thang chhe lo zet mai hi kan thutna room-ah chuan an rawn inzui lut ta nghal a. Chu nu chhiat loh reuh zia chu a sam leh a inthuamna zawng zawng chu a inhmeh vek. Mittla dawn lek lekin ka lo en in a nia ka rin ni. Tlai love, lo kal ru. Hei i naute pahnih nen hian kan lo nghak reng chua, kan lo hlim tlang khawp asin, tunah chuan ei tur pawh kan ei thei tawh ang. Hmai ka la pin a tih chuan Sambuangi lak atang chuan ka mit ka la sawn ve ta chauh a, Damon a ka en leh a, min lo en pur avangin ka hawi sawn leh vat a. En tur dang ka hriat tak mai lo avang chuan hmai ka la lam chu ka en a, ani erawh chuan pawn lam daih a lo melh thung a. Ka hrethiam chiah lo. Hmai ka la leh daihmun a hih. In chhungkhat an lo ni reng tih na em ni? Ka pi kha an ti ve ve si a, cousin an lo ni reng tih na a ni ngei ang. Mit khap lo lek chuan Michael-a chu ka melh ta reng a, a ni hian Damona'n a pi a tlawh ve tho dawn tih a hria a ni chiang mai. Min lo nghah rei lutuk loh hram ka beisei, Damona'n a tih chuan a pi chuan. Rei lo ve, lo thu rawh u, eitur kan lak tir nghal ange, a ti a. A tho nghal vat a, engtiang awm tur nge ka hre lo, ka zam leh viau tawh a ni. A pi chu eitur ka va lakpui dawn em ni ang? Min hruai tu pa mai ka la lah chu a la ding ngur mai si a. Kan hun hman dan chu mumang lam a ang lek lek hialin ka hria. A pi chuan, Michael bialnu ah min ngai hmiah tih ka hria. Michael-a chuan hrilh fiah tum miah loh hian a ngawi ngur mai a, Damon-a te pahnih lah kan hmaah ta kan thu dun a, ka boruak tawn hre hauh lo chuan Michael-a pi chu a tawng barh barh reng a, Damon-a ti nen in hma tawn a thu kan nih avang chuan hawina tur lam ka hre lo. Hmai ka la, tawng duh ta lo thut chu ka ngei ngawih ngawih, tawng ve zauh zauh tal se. Ka tum loh deuhin ka hmu thut che a, Damon-a'n ka hnunga a rawn tih sut chuan ka phu deuh zawk a, ka kut chu sil zauhin ka inher a, kan inhmachhawn ta ran mai. Michael-a nen hian pi thuhmun in lo nei reng a, ka ti ta ringawt a. Engvanga sawi chhuak nge ka nih pawh ka hre lo, vawiin hian ka hre chhuak ve chiah si a, mak ka ti em a ni. Hei vang hi a lo nih chiah hi, Michael-a khan Damon-a hi a lo hlauh teh chiam loh ni. Chu Pi thuhmun kan nei chu i duh vak na nge? Ni lo, chutiang lam chu a ni lo. Engtin nge school ah khan a unau pa Michael avang hian dan thar kha a siam theih? Inhmuh thiam loh deuhna an lo nei sa tawh ti na em ni zawk? A unau pa a nih si chuan a hming chhiat theihna lama hum tum awm zawk tak dan thar a siam khum sauh sauh a ni si a, bakah kan inngaizawng hauh bawk si lo. Pi in nei fel khawp mai tih a ka chhan chuan a nih keini hi kan fel i ti ve tho em? a rawn ti chhuak zat a. Ka kalna tur ta la a din tlat avangin ka kalsawn mai thei si lo va, ka zam zia thawk hram hram tum chuan ka nui hak a. Kawng min kian thei angem? ka tih pawh chuan chetsawn a tum chuang lo a nih hmel chiang zeta min en chhuk pah hian. Michael-a hlatsan tur khan ka hrilh che ni khan ka hre sia, a ti daih a. Ka ngei deuh thut a, intihuai lui ve in, School compound chhung a nih loh hi ka ti ve sal a, chutia ka chhang ngam chu mak a ti ve ngawt ang chu. Kei pawhin ka sawi zawh ve leh chuan chutianga ka chhang ngam chu mak ka inti ve tho. Ka rin loh deuhin a nui hawk a, uai sin reuh lutuk school compound a sawi zawh hma chuan mai ka lan min rawn kau ta hlauh mai a, ka thaw huai thei, a ni pawh chuan kawng min kian ta nghal a, ka kalsan rang teh e. Kan haw kawngah chuan zawh tur ka ngah em avang chuan sawi chhuah hmasak ber tur ka hre lo zawk hial a. Zawh hmasak ber tur ngaihtuah chuan ka ngawi vang vang phawt a, i duh duh min zawt thei ania, insum suh ka hmel atangin ka rilru a awm a hre thei a ni ngei ang. Ka va en phei lai chuan a lo nui sak a, min rawn en chuang lo chuan kawng lam chauh chu a en ngar a, engvanga min hrilh lo ngei nih hrisai let chuan ka kalpui hauh lo ang che ka ti ta ringawt a. A dik chiah bawk. Damon-a leh a bialnu-ah an rawn kal ve dawn a ni tih hre sa ila chuan ka kal lo chiang viau ang. Ka hriat sa vang alawm ka hrilh duh lo che, mahse min chhan him ta tho a, ka lawm viau tho a nia. Mahni hma ka sial viauin a lang thei mai thei bawk. Mahse, ka pi hlimna siam sak kha ka duh ve tho bawk si a ni. Ka lawm lutuk e. a rawn tih ta pah chuan sawi leh mai tur ka hre ta lo. A ni hi chuan a pi chungchang hlir a lo la ngaihtuah chu a ni si a, kei a sawi chhuah chhan zawk tak erawh chu Daimona leh a bialnu rawn kal tel ve kha a ni thung a. Sir Daimona nen chhungkhat in lo ni reng a, a hnu daih a awk a demna lang lek lek a ka tih chuan ni e a lo ti mai a, Chu tawngkam bak chuan min chhan chhunzawm lo, sawi chhunzawm chak teh chiam lo angin lang mahse zawh zel ka duh avang chuan tawpsan ka tum hauh lo thung. Enga tinge i sawi ngai miah loh? ka ti teh tawng a, a unau pa a lo ni reng si a, a bulah ka lo rel phar lo chauh a ni si bakah mak ka ti pah em bawk a ni. Sir Damona kha ngam ka ti viau thin a nih kha, chhungkhat an lo nih vang chiah lo ni hi. Min zawt ngai bik em ni? a rawn ti ve ta thung a, min ti dang lek lek mai. Nia, ka zawt ngai hauh lo. Mipa dang chanchin reng reng ka thian mipa ka nel em em bulah pawh hian ka zawt ngai hauh lo ang, Sir Damona chanchin hlauh phei chu deuh lo mai. A lo nih tak chu, ti a ka chhan chuan a nui hawk a, min rawn en a, kei pawhin ka lo en ve tho a, tunah chuan a hmel hmuh a nuam leh viau tawh a ni. Damon a tirawn kal hma a pi bula a hmel hmuh nuam tak ang kha hmuh tur a awm leh tawh. Ka pi khan a duh hleuh hleuh viau che a ni tih ka hriat khan ka hlim phah viau a ni. Ka pi hian min duat thin viau a, ka pu boral hnu phei hi chuan hlim di a hmu khai ve tawh nia, haw in zet khat chu a hlim in a ti ti tam ve viau a, i chungah ka lawm tak tak a ni. Nangmah vang chauh a ni si a. A tute zingah kei hi naupang ber ka nih avangin min ngaihtuahin nupui nei thuai tur hian min ti ve ziah a, a chhan chu ka fate a hmu hman lo ang tih a hlau a ni. A bula ka hmeichhe hruai ho zingah lah hian a lung han dum deuh tu a hmu ngai lo a ni chek ang chu zanah hian min rawn be nghal ziah a, a ti barh barh a. Mahse, bum ka duh ve hleinem. Dawt avanga hlim tir chu thil tha pawh ni lo, ka lo ti vat a, ka zah duh lem lo. Ka bialpa ni lo miau mai a, a piin Mike ka la bialnu anga min ngai tur kha tha ka ti lo. Dawt mai a ni si a. Endiam mai mai teh, thil tleng thei lo pawh ni chuang lova, bakah. Ka bianu tak tak pawh i nih lo ang tih a sawi theih miah lo a nia. Ti a nui tha chunga min rawn en chuan ka lo chhiat khum chiam a, nui nghal hawk hawk a. A hnu deuh a kan inbiak dan ka ngaihtuah let chuan a in ngam tlak thlak viau in ka hria. In kan thlen chuan a tlai deuh tawh vangin a lo lut tel ve ta lo va. Ka room lam pana ka kal chuan thlang lam veranda a ka pa leh numawi lo ding dun ral chu ka hmu thuak a, ka ding chut a, chutah min rawn hmuh ve hlauin ban phenah chuan ka ding ta rih a, ka thin a rawn phu dat dat a, rilru a lawm lohna a rawn awm nghal bawk a, min rawn hmu ve miah lo tih an awm dan atang chuan ka hria, ka pa chuan a darah chuan a kuah a. Nui chung hian sir zawng chuan Numawi chu a en bawk a, Numawi erawh chuan a en ve lem lo, mahse a nuih ve tho chu ka ring ringawt. Ka awm lo tih pawh a hre lo lek a, an pahnih a an hlimlun ka hmuh chuan ka thin a rim ṭung tlat. Heti khawp hian ka pa thinlungah ka lo tla na tawh lo tihna a ni si a. Min hnuai deuh raih chuan min hmuh hlau tak si, thawm dim takin ka room lam chu ka pan ta hna hna a. ST bula phur taka Damon-a leh Michael-a te chanchin chu hrilh ka tum tehlul nen. Ka pa te pahnih awm dan ka hmuh chuan ka mood a ti off vek a, khumah chuan ka bawk thlap a, ka mine a chhing ta vang vang a. Ka pa chuan ka tel lovin hlimna dang a hmu thei ta si a, kei hi mamawh ka ni dawn ta lo a ni. Mamawh lo mai ni lovin tunah tak phei hi chuan an tan hnawk sak ka ni tawh hial zawk ang. Ka awm ve chuan an duh angin ka bulah ka mithmuh an awm thei dawn si lo va, an sawi chhuah ngam si lo va, an tana mi hnawk sak tak ka ni dawn tihna a nih chu. Zanriah kil lai chuan ka pa chu a tawng bawrh bawrh a, kei chu ka ngawi reng thung. Ka pa chuan numawi nen an induh thu chu a sawi chhuak ang tih mawlh ka lo hlau a, chaw kan ei chhung chuan a ruk in ka chang nasa. Numawi pawh chuan ka pa thil sawi chu a lo zawm ve zauh zauh bawk a, ka ngaihbel vek tawh vang nge ka pa thil sawi chu a lo a men tha thei ka ti khawp mai. Sawi kham ve leh chuan ka duh ai a, ka tlai tawh thu chhuan lam in in siam in in khawm tur in ka chhuak nghal daih a. ST ka sawm a, in khawm tur in kan chhuak na a, thil sawipui ka duh avang in biak in erawh kan thleng ta lo. Ka thian tha ber a nih avangin ka pa te chanchin chu ka hrilh a, ka rilru a hah thu leh ka pa in duh a nei leh ta chu ka hriatthiam loh thu chu ka hrilh sap sap a, a ni erawh chuan ka ngaih ang chuan a lo ngai ve miah lo niin i pa chu a lawmpui awm ko va ti zawk ve, khati chin kha nupui tel lovin a lo khawsa tawh a, i u nen i nu tel hauh lovin a enkawl puitling bawk che u a. A upat deuh hnu a duh a neih leh theih chuan tha ka lo tihpui viau zawk asin. A damloh nikhua in enkawltu leh bawi sawmtu a nei dawn tihna a nia. Chutah a duh lah chu midang mi hrang daih ni lovin hun rei tak chhungkua ang maia in lo chenpui tawh i nu maw i? Nangmahni enkawla pui tlat tu che u a lo ni leh bawk a. An ngaihthat lohna tur leh rilru hahna tur a awm hran hleinem a lo ti ta theuh mai. Ka rin loh deuh dana tawngkama nei avang chuan Makti deuh hian ka en ha a. I hre lo a nih chu, miin engtin ngen sawi ang? A upat hnuah ngaihzawng a nei tha leh a. Chu lah chu an awmpui nu an ti ang a, a zahthlak dawn asin bakah fa an neih leh phei chuan Awi ka duh teuh lo, ka zak dawn lutuk, tun ang kum tawh a chhang han neih leh te chu a sawi pawh sawi chi loh, u thing lar lar pah chuan ka lo ti thung a, ngaihdan chiah a ni bawk, numawi hi kan awmpui nu a nih vangin ka hmu sik tihna a ni lova, mahse mi min sawi dan tur ka ngaihtuah a. Hriawm ka tiin ka zak lawk a ni. I ngaihtuah thui lutuk a nih chu. Mi min sawi dan tur tih lam hi chu dawn vak duh tur a ni lo. Midang vang phei chuan nun hriawm ti takin hman tum miah loh tur. Beng chungawm dlat ila kan duh hi ti hmiah hmiah mai ila a tha ber. Mi min sawi dan tur kan ngaihchan leh lutuk chuan kan nun a hlim theih ngai lo ang, a ti leh ta duah a. Min vuipui leh min tan deuh zawnga tawngkam a neih lo vang chuan a rukin ka vui deuh khawp mai a, ka rilru a hahin hriawm ka ti ve em em a. Chuvanga a hnena inbun ruak ve kha ka nia. Inkhawm ban hun awm velah chuan beidawng rui zetin ka haw ta hnak hnak a. Kan in boruak leh Michael-a Damon-a chungchang vel ka ngaihtuah ta langin tawng pawh ka chak lo va, ka rilru a luan nasa deuh bawk nen. Office-a Michael-a a lo luh lai pawh ka lo hre hauh lo niin. Ka kut a rawn vawn tak chutah chuan ka ngaihtuahna ram atanga harh chhuakin ka en ta hauh a. Biai ang lutuk, thil tul lo ngaihtuah vak vak a ngai lo, i thlenna a rei tawh em? tiin pangngai takin min be nghal bawrh bawrh a. Ka chhan hma chuan kan piah lam deuha thu Sarpuia chuan, Tukin chu ni dang aiin mi dinh nga zetin i rawn tlai, i rawn pengkawi a ni lo maw? tiin Michael chu a lo fiam zeuh a. Ni dang aiin in atangin minute ngaiin ka rawn chhuak har tih na nih chu kalsam zet hian mai ka la chuan a ti a, a nui pah sang a, chutah min rawn enin a ti ve mai mai anih kha, pen kawina tur ka nei hauh lo, in inah anih ngawt loh chuan. Miss Sai Sak chung hian a ti leh zat a, chhang lo chuan ka lo ner khum ringawt a. Chhunah Deimonah a rawn kal a, a rukin mai ka la chu ka miss sir reng a, nidang angin a lo be hauh lo, a be lo mai ni lovin hmuh ang pawhin a awm lo, mak ka ti ru khawp mai. Inhmuh thiam lohna eng emaw an nei em ni aw? Ka ti rilru rauh rauh a. Midang chuan an lo be sap sap a, mahse a ni pawh chuan a chhang let hlawm awm pawhin ka hre lo. Thut pawh thu loin a hawi kual a, room chhunga thil tar eng eng emaw chu a en kual ni berin ka hria. A hnu deuhah a chhuak leh ta mai a, a chhuah hnu. Lawkah erawh chuan Michael-a chuan ni dang ang bawkin fiamthu a thawh leh bawrh bawrh a, Michin lawk khan u tum ang mai a ni tih a hriat leh tawh miah loh. Kan inah awm chu nuam ka tih loh avang leh chuang riau a ka inhriat tlat avangin inthlen thuai thuai pawh ka nghak hlel. tawh lo va, tlai tin deuh thaw ST dawr nghahnaah ka pek nghaw ta ziah a ni ber. Van neih thlak takin Michael-a'n kan ina rawn pen haw min dil ta miah lo leh nghal a, ST-in ka duh ang leh ka rilru ang min ṭawmpui ve lo mah se, engkim ka sawipui theih ber a ni si a, a bula awm chu ka la thlang ber tho tho. Tlai khat chu ka luh hnu deuh lawkah Damon-a a rawn lut ve niin. ST nen pawh kan la inbirei hman lo va, tho vatin a lo chiau auto vat a. Keini pawh hmun leh hmun a inhmu kan nih avang chuan hmuh lo der theih pawh a ni tawh lo, kan inmelh dun ta ran mai a. I lo awm remchang lo chu a tih zia hle mai, thil min thlan pui lo rawh aw. Ka pi hrawl tur leh lukhum lum tur a nia, amah pawh i hmuh tawh tho kha, a rawn tih chuan ST chu a lo tlak kar a, mahse ka ngaihven duh hauh lo. A duh zawng ka hre hauh. Ka sawi zawh hmanhmah chuan hmeichhia i nia, hmeichhia chu in duh zawng leh in mawi tih zawng in ang vek kher lo mahse mipa ai chuan in thlang thiam zawk ngei ang, a lo ti ve leh vat thung a. Mian leh dan tur pawh ka hre tawh lo. ST chuan, Chutiang lam chu kan ngah lawm, Kimkim helamah hian, tiin kan awmna piah deuh hlek lam chu kawkin a kal zui ta nghal a. Zui loh theih pawh a ni lo, Damon an min en run bawk si a, ST chu a rukin ka ngei ṭhel a ni. Lukhum leh shawl kan en chhung chuan Damon a chu kan bulah chuan a lo ding ve run reng a, a mi dip a na si a, hre awm ka ti. Ka zan zia chu a hriat loh hrang ka be se. Voikhat phei chu a shawl ka zal pharhna lamah a ban ka va tuk fuh a, ka kut ka lak let ran zia mai chu ka sen ṭun ṭun loh hrang ka be se. A nih lah chu eng emaw hriat tham loh sawi hian a phun sup a, an chhia min loh a ni ngei ngei ang, zei loh theih ngei mai. Lukum leh Shawlman an inhlanfil hnu a chhuah dawn chuan min thlanpui avangin lawmtu sawi nan naktukah lunch ka chawi dawn nia a ti a, ka chhan hmain ST i pek chuan Wow! Va van nei bik ve, ni hlawh bik hle mai, lo ti ve vat a, a nui pah sanga a va melh kawr a, ani lah chuan min en duh lovin Damona lam chauh chu a lo en a. Chutah, Min dawr avangin kan lawm e, min lo dawr leh thin dawn nia, tiin Deimanu chu a thlah liam ta nghal a. A chhuak fel ta maw tihah chuan ding zeta min rawn en nghalin, A pi pawh i lo hmuhpui tawh maw, Lalpa leh ka au chhuah teuh zia kha. Ka hriat miah loin in lo inhnim hnai ta awm hle mai, min hrilh duh lo ve emaw? a ti nghal chher chher a. Ka kut lo vaiin, Ni lo, chutiang lam a ni lo, hrilh che ka tuma hun ka la nei lo lawm chu ka ti ve a, mahse chhuan lam mai a ni. Thu dik lo chu a ni hran lo, mahse hrilh ka tum lai khan boruak dangin min deng a, ka hrilh loh chho ta mai kha a ni zawk. Bakah, Damon-a nen inhnimhnaihna kan nei hran lo, kan inkarah phei chuan engmah awm lo. Min hrilh nghal rawh, engtiklaiin nge a pi chu i lo hmuhpui reng reng a, ka hriatpui miah lovin hma in lo sawn dun viau tawh mai ka ti, a tih leh chuan Sunday chu hnulawma kan pahniha kan awm laia min rawn be tu Michael-a kha i hria tiraw? Michael-a khan a pi min hmuh pui a, Michael-a pi leh Damon-a pi kha thuhmun an lo nia, a pi te inah kan va inhmuh khawm nawlh alawm tiin kan inhmuh dan zawng zawng chu ka hrilh ta vek a. A lo nih mai mai chu a, mak i ti awm mang e. Damona hmeichhe rawn hruai chu i hmuh tawh hnu ni em? Hmaan deuha mi kha a ni tawh lo em ni? tia min zawh chuan, Nina, Elena-i khat chu a ni lo, a chhe lo reuh lutuk, a lian lutuk bik lo nain a nalh tawk reuh viau, ka lo ti a. Nang ai chuan a chhe zawk hrim hrim ang, a lo ti leh hman hmuh a, nui chung hian min tanna ka lawm e, mahse ka tluk chuang lo. Fiam thu vek hian ka lo ti ve a. A hnuah phei chuan Damona hmeichhe rawn hruai thla chu kan rel dun a, kan nui dun hawk hawk a. Ina ka haw hnu thleng pawhin ST nena kan thil sawi chu ka ngaihtuah a. Ni dang ai chuan ka rilru pawh zangkhai deuhin ka hria a, a hlawk thlak phian mai. Mi rel zeuh zeuh pawh hi a lo tha a nih dawn hi. A tuk chhun chawlh hun lai chuan ka phone a rawn ri a, number ringawt a nih avang chuan ka ngaihsak tha duh vak lo va, mahse vawi nga vel zet ka ri tir hnu chuan a tawp a tawp ah chuan ka chhang ta a, rin loh lam daihin Damon-a a lo la ni zui. Le chawl tur chuan chhuak tawh ang le. I rawn chhuak dawn nge ka rawn lam kher che i phut deuh. A tawng chu mi dangin an hre phah em tiin ka hawi kual a. Tu mahin min lo en hran lo. Hepa hian a lo ti tak tak a nih hi. I ngah vak ka lo ngai lova bakah ti tak tak lovin a theihnghilh daih tawh ka ring ve hrim hrim bawk a. Ngaih tha deuhin ka lo awm tawh sin le. A tul lo ka tih theih ve tawk. Minute khat hun i nei aw, gate pawna lo nghah che nge i duh school veranda ah? A rawn tih leh chuan ka rilru a buai ta map mai. Ka bula Michael a awm loh lai tak niin Sarpuii nen an chhuak lawk a, ka vannei viau a ni. Awm na se chuan min lo en kur in min lo ngaih ven ni awm si a, ka chhuak ta nge nge ka chhuah mai lo chuan a rawn lut duh mai awm si a, midang hmuh lai a chhuah pui ka duh teuh si lo, sawi se pawh awm ang a hmai ka lan min zawt ngei bawk ang a, phat mar dan tur a vang dawn si, a theih hram chuan inthiar fahlim ka duh. Chawl turin veng hranah daih kan tlan chhuak a, kan tlan chhung chuan Michael-a hnena chhuan lem siam dan tur mawlh ka ngaihtuah a, a vang nasa mai si a, ka ngaihtuah chhuak thiam mai lo. Ngaihtuah chiam duh suh, pangngai tak khan awm zawk teh, a rawn tih chuan a phu zawk tep a ni, ka hmelah ka ngaihtuahna a lang chhuak leh a ni ngei ang chu. Khawiah nge min hruai dawn? ka tih chuan an thlen hunah i hre mai ang, a lo ti mai a, zawhman a awm lo ve khawpin ka hria, a hmelhriat ka hmuh loh hram ka beisei a, a ni nen hi chuan tumahin min hmu dun lo se ka duh a lar hmel si ngawi rengin ka thu a, eitur a order a ka duh pawh min zawt chuang lo, hetianga mipa inringtawk hi ka ngaisang thin. Ka ei duh zawng min zawh loh avanga inring tawk a ni ka tihna ni lovin a chizia leh awm dan hrim hrim hi a inring tawk lutuk a, i hi ngaihsan awm ka tiin min hip thin a ni. School compound a ni lo tih ka hre rin a nia, nui deuh lek lek hmel pua a rawn tih chuan ka en thuai a, mahse a mitmeng ah erawh chuan fiamthuna a lang hauh lo thung. Ka chhang lo a hnuah chuan amah vek chuan ka pi chu thil pek a hmuh hunah chuan a lawm awm dang chu tha leh nalh i tih ber i thlan chhuah an ni bawk si a, a ti leh daih a. Lo tawng ve ta vatin, Ka thlan loh pawhin i thlan chhuah tur tho tho an nih kha ka lo ti ve thung a. Ni lo, awm lo la chuan kha dawrah pawh khan ka rawn lut lo ang. Ka pi kha khirh rem lo mah se thil mawi leh tha hi chu a lawm ve a, chutiangin mihring lamah pawh ni tho. A bula hruai tur hmeichhia pawh hi thlan uluk a ngai ania, Michael-a khan a hrilh tho che chuan ka ring a. a dik tiraw? a ti leh a. Mi chanchin chhe lai aiin a tha lam sawi tam ching rawh. A chhe lam sawi reng aia a tha lam sawi tam hian mi nunah thu a sawi nasa duh zawk.